Meng däischter Heemecht. Wien ass de Mäerder vum Franz Pommerell? Meng däischter Heemecht ass en historeschen True Crime Podcast vum Lëtzebuerger Wort. Dëse Podcast baséiert op tatsächlechen Evenementer, déi aus Zeitungsartikelen an Originaldokumenter aus dem Enquêtendossier esou wäit wéi méiglech rekonstruéiert goufen. Kuerz nach e Message éiert mer ufänken. Mir wäerten an dësem Podcast ganz explizit iwwer massiv sexualiséiert Gewalt, Mord an Homophobie schwätzen. Dat si Saachen déi verstéiere kënnen an och Angschtzoustänn ausléisen. Lauschtert eis just wann Dir Iech selwer stabil genuch fillt fir domat eens ze ginn. Wann dat awer Saache sinn, wou Dir Iech net sécher sidd ob dës Iech net méi belaaschte kéinte wéi et gutt fir Iech ass, da lauschtert de Podcast am beschten net alleng. Huelt iech eng Persoun derbäi, déi iech gutt kennt an där dir vertraut. Mir, dat sinn d'Sabrina Backes. An de Steve Rëmesch.
Aus der Redaktioun vum Lëtzebuerger Wort. An an dësem Podcast weise mir iech, wéi däischter eis Heemecht wierklech ass.
Wëllkomm an eiser siwenter Episod.
Komme mer direkt zur Saach. De sechste Juli 1907 gëtt an der Péitruss de Franz Pommerel dout gemaach. Et ass e Sexualmord. A speziell ass net nëmmen de Kontext, an deem de 16 Joer jonke Mann stierft. Ma d'Victime gouf nom Doud nach mat engem Messer verstümmelt.
Den Täter huet sech op eng ganz eegen a richteg grujeleg Aart a Weis un der Läich defouléiert. Do ginn et Detailer, déi deemools public sinn an anerer net.
De Procureur Georges Faber dréit iwwer Joren all Steen eenzel ëm, fir de Mäerder ze faassen. Hie kritt en awer net. 1906 hunn zwee Bridder de Monopol gefouert, den Edouard an de Lodewig Müller, de Lodewig, Louis genannt fir dem Franz Pommerell säi Mäerder, an da kënnt op eemol e ganz faarwege Personnage an d'Spill. De Rattenfänger von Hameln. An dann kënnt et zu engem weideren extremst brutale Mord an der Stad.

Laang do virdrun, am Dezember 1908, kënnt et awer och am Pommerell-Dossier zu Lëtzebuerg zu engem weidere Rebondissement. De 4 en August 1910 feiert d'Mord d'Meldung vun enger Nanzeger Zeitung als Sensatiounsnoriicht. D'Enquête hätt erginn, datt de Franz Pommerell vun zwee Fransousen doutgemaach gi wier. An dat wieren déi zwee Deserteure gewiescht, déi zu Diddeleng opgefall sinn. Zwee jonk Männer, déi sech mat enger Kutsch a Richtung Belsch duerch d'Bascht maachen. De René Foch an den Alexandre Viau. Am Verhéier bestreit de Mann, dee sech Baron nennt, och fir d'éischt de Foch ze sinn. E wier och keen Deserteur an och ni zu Lëtzebuerg gewiescht. Mee e géing awer wëssen, datt et ëm e Mord zu Lëtzebuerg géing goen. Doriwwer wéisst hien awer näischt. Réischt den Dag drop leet en d'Kaarten op den Dësch. Dem Hostert seng Konklusioun ass awer däitlech. Deshalb trägt er an mehreren Stellen falsche Namen, will er nicht in Luxemburg und auch nicht Deserteur gewesen sein, um seinen Verbleib von 1906 zu rechtfertigen. Domat war d'Saach wieder kloer, oder och net. Et huet kee vun all dësen Zeien de Faure als dee Mann erkannt, dee gesicht gouf. En huet och eigentlech net esou genau op d'Beschreiwung gepasst. De Fort ass iwwregens den 18 August 1910 zu Nanzeg erëm op fräie Fouss komm. Vun do un héiert een net méi vill vun ëm, an och soss gëtt et roueg. Mee d'Geschicht hält hei net op. Stëmmt, et verginn awer dräi Joer, an da rabbelt et op eemol ganz gewalteg am Dossier. Siwe Joer no der Dot wäert och de Georges Faber sech nëmmi terribel vill Hoffnung gemaach hunn, fir de Mord nach opzeklären.
Ma dann kënnt de 15 November 1913. An dann ass alles anescht. Als Procureur muss e jo staark Nerven hunn, ma hei muss och him kuerz den Otem gestockt hunn. Op sengem Schreifdësch lant en Zeitungsartikel.
An an deem e schreift e Psychiater e Mord. An dat ka bal nëmmen deen um Franz Pommerell an der Péitruss sinn. Et ass an der Gazette médicale de Paris, an där deen Artikel erschéngt. En M. Witry vu Metz erzielt doran vun zwee homosexuelle Patienten. Eng Koppel.
Den Text ass, éierlech gesot, zimlech erofloossend a mënscheveruechtend. C'étaient deux dégénérés qui me rendirent visite pendant de longues années. L'un représentait le dernier rejeton d'une famille de la haute bourgeoisie qui avait produit pendant deux siècles des diplomates de premier talent, des savants illustres, des commerçants à grande envergure. Hie géing scho méi laang d'Degeneratioun vun dëser Famill an all hire Branchë verfollegen.
An dofir géing hie keng aner Erklärung fannen, wéi d'nervlech Erschöpfung vun ausgebrannte Männer, déi sech iwwer Generatioune mat räichen, awer geeschteg ufällege Frae verbonnen hätten. Dat schreift den Dokter Witry am Zeitungsartikel, an deem hie virun allem d'Liewensgeschicht vun deem enge vun den zwee Männer erzielt.
Dee géing zënter 15 Joer bäi hie kommen, well hien um Witry sengen Exposéen iwwer homosexuell Poesie interesséiert gewiescht wier. A senge Sëtzunge mat dësem Patient hätt deen em dunn erzielt, datt hien tëschent engem ganz duusse Papp an enger exzentrescher Mamm opgewuess wier. En hat bis zu senger Kommunioun mat 12 Joer ëmmer Meedecherskleeder ugedoe kritt. Jongekleeder hat hien ëmmer ofstoussend fonnt. Dono war hien an enger streng reliéiser Schoul erzu ginn. Dat Reliéist hätt hien deels mat ekstateschen Erfarungen erlieft.
Mee mat 17 Joer wieren dunn Depressioune komm an hie wier sech bewosst ginn, datt seng sexuell Introvertéiertheet domat ze dinn hätt, datt hie sech éischter zu Männer higezu fillt. No der Uni hätt hien sech dunn mat engem anere Mann zesummegedo, dee méi al war an deen hien zu Paräis an engem Pissoir kennegeléiert hätt. De Witry seet, de Mann hätt sech dunn ewéi e Parasit u säi Patient gepecht. Dat hätt dunn iergendwann dozou gefouert, dat d'Suen ausgaange wieren an déi zwee wiere schliisslech als Vagabonden duerch d'Weltgeschicht gezunn.
Deen anere Mann wier heiansdo och mat op d'Rendez-vouse beim Psychiater komm an e géing esouguer haut nach heiansdo kommen. L'autre moitié du couple, wéi de Witry schreift, hätt Alkoholiker als Eltere gehat a wier e sadisteschen Homosexuellen. Dat hätt hie laang a gutt virun sengem Partner verstoppt. An da kënnt et. Un jour on trouvait dans les promenades boisées d'une ville un jeune ouvrier égorgé et mutilé. Schreift de Witry weider. Deen hätt déi Nuecht dobausse geschlof, well hie vill ze vill gedronk hätt. An et wier och en anere Mann dobäi gewiescht. Deen hätt der Victime den Hals opgeschnidden an ëm d'Genitalie verstümmelt.

De richtege Mäerder wier awer net ze fanne gewiescht, well et wier eben de Sadist aus der Koppel. Deen anere méi Intellektuellen hätt och gemierkt, datt dee sech zu engem gewëssen Zäitpunkt verännert hätt. No laangem Hin an Hier hätt deen ëm dunn de Mord gestanen, an dat bis an de klengsten Detail. An dat, wat do op den Dësch kënnt, ass ganz no bei deem, wat dem Franz Pommerel geschitt ass.

Do kënnt villes beieneen. Elo huele mer mol déif Loft.
E Psychiater schreift an engem Zeitungsartikel vun zwee Patienten. Eng Koppel vu Paräis, déi aus engem Intellektuellen an engem Sadist géing bestoen. Woubäi dee leschten e Sexualmord an engem Park begaangen hätt, deen ni opgekläert gi wier. Wéi deen anere gewuer gouf, datt säi Partner e Mäerder ass, hätt deen em als Bous operluecht, déi erausgeschnidden a preparéiert Genitalien als Zeeche vu senger Schold fir ëmmer bäi sech ze droen. Wat eng Geschicht! An d'Ëmstänn weisen iwwerdäitlech op de Mord um Franz Pommerell. Domat brennt um Parquet zu Lëtzebuerg de Bam. Schonn erëm. Den Untersuchungsriichter Georges Faber wëll natierlech onbedéngt wëssen, wien deen Dokter Witry ass. Et jäizt jo richteg duerno, datt säi Patient dee Mäerder ass, deen d'lëtzebuerger Justiz siwe Joer laang ouni Erfolleg gesicht huet.
De Wee fir bäi den Dokter Witry ass net esou einfach, wéi et am éischte Moment ausgesäit. Et weist sech nämlech, datt déi Gazette médicale de Paris den Text einfach aus enger anerer Zeitung iwwerholl hat. Der Gazette des Hôpitaux. An trotzdeem.
Sëtzt scho fënnef Deeg méi spéit den Théodore Witry, also mat W an net mat V, en 42 Joer alen Dokter vu Metz, beim Georges Faber am Büro. Dee behaapt sech awer steiwerfest dorop, datt de Mord, op deen hie sech an sengem Artikel bezitt, net am Grand-Duché geschitt wier. Kenntnis vun der Dot hätt hien esouwuel vum Mäerder selwer, wéi och vun enger zweeter Persoun kritt. Béid Leit wieren a sinn seng Patienten an se hätten him wärend hirer Behandlung dovunner erzielt. Opgrond vu sengem Beruffsgeheimnis wier et him dofir net méiglech, iergendeng Ausso zu deenen hirer Identitéit ze maachen.
Ausserdeem wier den Artikel an der Gazette médicale de Paris net wuertgetrei aus der Gazette des hôpitaux iwwerholl ginn. Souwäit hie sech erënnere kéint, hätt hien am Originalmanuskript nämlech guer net gesot, datt de Mäerder him selwer vum Mord erzielt hätt, ma just déi aner Persoun, well nëmmen déi hätt hien interesséiert. Wéi plausibel ass déi Erklärung dann? Naja, et kléngt engersäits no villen Ausrieden, ma anerersäits ass scho vill Detailwëssen dran. Mä Et ass och méiglech, datt den Dokter Witry einfach Märecher erzielt a sech mat deem Zeitungsartikel wichteg maache wollt. Rumeure gouf et jo an deem Fall méi wéi genuch, a Metz ass definitiv net aus der Welt.
De Georges Faber gëtt sech op jidde Fall net mat deenen Aussoen zefridden. An et mengt een, et kéint net sinn, d'Spuer féiert alt nees op Bréissel.
Den neie Verdächtegen ass e fréiere Studiekolleeg vum Dokter Witry, de Félix Hyacinthe Servais.
Dee schreift dem Georges Faber no enger éischter Auditioun bei engem Procureur zu Bréissel De 25 November 1913, en zimlech verzweifelte Bréif. Hien hat näischt mat engem Mord ze dinn, an de Witry hat e fir d'lescht viru méi wéi zéng Joer gesinn. Also virum Mord. Hie willt nëmmen ongären op Lëtzebuerg kommen, well hie säi Geld géing domat verdéngen, aneren Doktere Lektiounen ze ginn a Konferenzen ze halen. Wann hien op Lëtzebuerg géing kommen, géing en duerch den Zäitverloscht vill Sue verléieren. A schonn d'Enquête géint hien, déi net ganz diskret gewiescht wier, hat him e grousse Schued bereet. Hien hätt dowéinst missen aus senger Wunneng plënneren.
An dat, fir verschiddenen Dammen aus der besserer Gesellschaft d'Humiliatioun an d'Suerg ze erspueren, an engem Haus ze liewen, dat vun der Police iwwerwaacht géing ginn. De Servais huet et also déck do sëtzen. Zwee Schüler hätt hie scho verluer. Well déi als Professer keen Här wollten, deem seng Foto an alle Policebüroen hänkt. Natierlech géing et dem Untersuchungsriichter selwer zoustoen, iwwer d'Moyens, déi hien an eng Enquête stécht, ze decidéieren, ma hei géing sech awer wierklech d'Fro vun de moralesche Limitte stellen.
Hie géing dat elo net schreiwen, fir sech ze bekloen, ma fir sech energesch géint d'Verdächtegungen ze wieren, déi de Parquet vu Lëtzebuerg géint hien erhiewe géing. Hien hätt sech scho misse géint d'Ongerechtegkeet vun enger Disziplinarmoossnam wieren, déi hien 1907 säin Amt kascht hätt. De Virwëtz fir bestëmmte Séilenzoustänn hätt hien als Schrëftsteller nach viru senger Zäit als Magistrat dozou bruecht, an d'Ënnerwelt erofzegoen. Engem Mäerder a Sadist wéilt hien awer ganz sécher keng Gesellschaft leeschten. Dee Saz muss ee sech mol op der Zong zergoe loossen.
Do feelen awer e puer Puzzlestécker. Genee.
Dat fänkt schonn emol domat un, wien de Félix Servais iwwerhaat ass. Den Numm Servais dierft zu Lëtzebuerg sou zimlech jiddereen duerch de Boulevard Servais um Lampertsbierg kennen. Deen ass nom bekannte Lëtzebuerger Politiker, Affekot an Diplomat Emmanuel Servais benannt. Deen huet an der Belscher Revolutioun vun 1830 scho matgemëscht an ass vun 1867 bis 1874 Lëtzebuerger Staatsminister. An de Félix Servais, eisen obskuren neie Verdächtegen, ass den Emmanuel Servais säin Neveu. An deen Neveu ass zu Lëtzebuerg och alles anescht wéi en Onbekannten.
Et ass haut nach ee vun de bekannteste Lëtzebuerger Auteuren, déi op Franséisch geschriwwen hunn, notamment fir den Theater. De Félix Hervé war awer och vun 1903 u Friddensriichter zu Klierf, ma 1907 huet hien do demissionéiert, an dat net ganz fräiwëlleg.
Wéint senger Affaire de moeurs heescht et. Dat ass et dann och, wourop hien 1913 a sengem Bréif un de Georges Faber uspillt. Et fënnt een dat och zum Beispill am Lëtzebuerger Auteurelexikon. Do gëtt dann och op e Sitteskandal verwisen an an Artikel, déi an de Joren no sengem Doud geschriwwe goufen, gëtt ugedeit, de Félix Servet hätt sech zu Klierf gelangweilt. Ma ëm wat et dobäi tatsächlech goung, hu mer elo net fonnt.
Et steet eben awer net alles am Internet. Am Bréif un de Procureur schreift de Servet nach, Wann hien den Auteur vun engem Verbrieche géif kennen, wat esou vill Bulli opgewirbelt hätt, da géing hien net zécken, deejéinegen der selwechter Dommheet a Gehässegkeet auszeliwweren, déi hien direkt oder indirekt mat engem Verbriechen a Verbindung bréngt, vun deem hie just aus den Zeitunge wéisst. De Servais ass e Frënd vu laange Sätz. Nawell, ma vläicht hu mir einfach net genuch Gespier fir Literatur.
Am Dossier ass dann nach eng deemools aktuell Foto vum Félix Servet. An och seng Depositioun beim Untersuchungsriichter zu Bréissel. Ma esou wéi et ausgesäit, war de Georges Faber zum Schluss och net méi ganz iwwerzeegt vun dëser Spuer, well e schéngt se nom Bréif als Sakgaass klasséiert ze hunn. De Servais huet iwwegens zu Bréissel ni méi richteg Fouss op de Buedem kritt an ass 1915 veraarmt an an engem ganz schlechte gesondheetlechen Zoustand zeréck op Lëtzebuerg komm.
Op Miersch, wou hien dann och den 10 Februar 1916 am Alter vun nëmmen 42 Joer gestuerwen ass. Ma mir sinn awer nach ëmmer 1913, siwe Joer nom Mord um Franz Pommerel. Wat kann ee sech do nach erwaarden? Ma wie bis elo ganz opmierksam nogelauschtert huet, deen huet gemierkt, datt ee vun de wichtegste Verdächtege komplett ënnert dem Radar verschwonnen ass. Ma dat héiert Dir an der nächster Episod vu Meng däischter Heemecht. Ëmmer Sonndes op wort.lu a Mëttwochs op all gängege Podcast-Plattformen. Meng däischter Heemecht ass e Podcast vum Lëtzebuerger Wort. Redaktioun a Moderatioun sou vum Steve Rëmmesch a Sabrina Backes, Spriecher sënn d'Amélie Schrüder a Marc Blasius, d'Titelmusek ass vum Christian Mertes, den Audioschnëtt an de Sounddesign vum Marc Blasius.